Kiçilikden bäri görýän filmlerimizde gelejekde tehnologiýanyň, robotlaryň adamzady ýok edip biljekdigi baradaky epizodlary görüp gelýäs. We bu düşünjäni köplenç adama meňzeş robotlar amala aşyrýar. Bu filmlerde robotlar adamlara ellerindäki agyr ýaragylary bilen Fizik usulda zyýan ýetirýärler. Elbetde bularyň hemmesi film-ä, şeýle dälmi? Aslynda gatam beýle däl. Sebäbi hakyky durmuşda robotlar eýýäm kompýuter programmalary hökmünde giňden ulanylyp gelinýär. We bu robotlardan biri mende-de bar. Onuň erbet häsiýetleri şeýleräk. Kezzap. Ganym. Ýalançy. Içaly, şugulçy, satyjy, terminator, aňtawçy. Men muny ekrandan okap aýdamok. Bu gönümel elimdäki telefonyň getirip biljek potensial erbet häsiýetleri. Telefondaky applikasiýalar we programmalar belli kompýuter kodlary arkaly ýazylýar. we olaryň hersiniň ýerine ýetirýän wezipeleri tapawutly bolsa-da, olar adamlaryň işini ýeňilleşdirmek üçin ýazylan kodlar. Edil filmlerdäki peýdaly robotlar ýaly. Ýöne eger Bu programmalar adama zyýan bermek üçin kodlanan bolsa, onda telefonlar we kompýuterler elimizdäki we jübimizdäki iň uly içala öwrülýär. Ol kompýuter programmalar adamlaryň şahsy maglumatyna ýetmegi maksat edinýär. Olardan biri hem Pegasus, Içali programmasydyr. Bu programma telefonlary gizlinlik bilen gurnalýar we telefondaky ähli maglumatlar alnyp bilinýär. Suratlar, wideolar, sesler, kontaktlar, GPS signallary, e-mailler, şeýle-de WhatsApp we beýleki çat applikasiýalarda ýazylan we ugradylan maglumatlary. Birjamynt. Olar signal, Telegram, WhatsApp ýaly end-to-end enkripted applikasiýalardaky maglumatlary nädip alýarlar? Olar geçen gepleşikleriň birine ynamly diýip diňe diýip bilersiňiz. Olar çat applikasiýalardaky kody döwmän, gönümel telefonyň özüni ele geçirýändikleri sebäpli çatda ýazylan maglumatlary hem alyp bilýärler. Iki müň on dokuzynjy ýylda Pegasus içaly programmasy bilen bir müň dört ýüz WhatsApp ulanyjysynyň maglumatlary ogurlandy. Esasanam bu programma siziň telefonyňyzyň öň we arka kamerasyny we mikrofonyny sizden beýdiň telefony ýapyk wagty işledip, siziň şahsy durmuşyňyz baradaky maglumatlary ýygnap bilýär. Mundan siziň habaryňyzam bolmaýar. Bu programmany telefonlara nädip gurnaýarlar? Telefonlary adaty ýagdaýda ugradylan SMS ýa-da e-mail arkaly phishing metodikasyny ulanyp, ýagny bir link ugratmak arkaly häkleýärler ýa-da döwýärler. Şol linke basanmadyňyzda, siziň telefonyňyzy ele geçirýärler. Şonuň üçin hiç wagt bilmeýän linkiňize basmaň. Pegasus içal programmasy bolsa Zero Click Attack metodikasy bilen, ýagny sizi hiç bir linke basdyrman, siziň habaryňyz ýokka bu programma telefona gurnalýar. Ýatyrkaňyz, siziň telefonyňyza jaň ýa-da sms gelen ýaly bolýar. Seretseňiz, hiç zat ýok. Sebäbi ýam olar telefondaky jaňy we SMS-i pozýarlar we telefonyňyz iň uly içala öwrülýär. Bu programmany ýasan bellimi we näme maksat bilen ulanylýar? Pegasus içal programmasy izrailli siber howpsuzlyk kompaniýasy bolan NSO Group tarapyndan ýazylýar. Olaryň web saýtlarynda habar bermegine görä, bu programma terrorizme we jenaýatçylyga garşy göreşmek üçin döredildi we diňe demokratiýanyň ösen ýerlerinde we hukugyň bolan döwletlerde satylýar. Şeýle seredilende, Pegasus programmasynyň dörediliş maksady dogry ýaly, ýagny terroristleri we jenaýatçylary anyklamak üçin. Emma hakykat başgaça. Enosow toparyň bu programmany demokratiýanyň az ösen ýa-da ösmedik döwletlerine satandygy bilinýär. Ol döwletler bolsa bu programmany syýasylary, žurnalistleri we aktiwistleri aňtamak üçin ulanandyklary mälim boldy. Enosow Group programmany bäş ýüz müň amerikan dollaryna satýar we her on telefony aňtamak üçin goşmaça alty ýüz elli müň dollar pul talap edýärler. Bu programma şu wagta çenli kimleri aňtamak üçin ulanyldy? Elli döwletden jemi elli müň telefon nomeriň Pegasus programmasy bilen häklenendigi, ýagny döwlendigi çaklanýar. Washington Post-yň habar bermegine görä, Pegasusyň nyşanalarynyň arasynda Marokkanyň koroly altynjy Muhammed, Pakistanyň premýer-ministri Imran Han we Fransiýanyň prezidenti Makronyň we başga-da birnäçe syýasylaryň bardygy bilinýär. Bulara mysal hökmünde, iki müň on sekizinji ýylda Saud Arabystanyň Istanbuldaky konsullygynda öldürilen žurnalist Jemal Kaşykçy jenaýatyny bermek bolar. Jenaýatdan soňky geçirilen gözleg işlerinde Kaşykçynyň öňki aýalynda we adaglysynyň telefonlarynda Pegasus programmasyna degişli galyndylaryň bardygy anyklandy. Kaşykçynyň adaglysyHatija Jengiz, Men iPhone-lar bu programmalara garşy goragly we ynamly diýip bilýärdim, emma beýle däl eken diýip belläp geçýär. Kaşykçy wakasy, isle Android bolsun, isle iOS bolsun. Ähli programmalar häkläp, ýagny döwüp bolýanlygynyň aýdyň subutnamasydyr.
With the click of a button you can bring down nations to their knees very rapidly if you so desire and if you're willing to take the risks because every system can be hacked.
Pegasus ýaly içaly programmalardan nädip goranmaly? Birinjiden, bilinmeýän şübheli saýtlara girmeli däl. Bilinmeýän linklere basmaly däl. Ikinjiden, Android bolsa-da ýa-da iOS bolsa-da, dowamly telefonyňyzy update edip, ýagny täzeläp durmaly. Üçünjiden, esasanam göz öňündäki adamlar, içaly programmalaryň barlygyny anyklaýan ýörite pully programmalary ulanmaly. Aramyzda käbirimiz Men kime gerek, meň hasaplarymy kim näme etsin diýýän bolup biler. Ulan seniň CIA o bokly hesabyny napsyn? Ýagny Ýa Pentagonda sen konuşulýarsyň emin ol. Jack, did you see that? Yeah right. Muhitdin Topalak from Gazly Çeşme. In relationship with Kezban. Kill him.
Emma siziň şahsy maglumatlaryňyzy, hatda öýüňiziň içindäki iň mährem meseleleri bilýän adamlar, alan bu maglumatlaryny ir ýa-da giç sizi şantaž etmek üçin, ulanyp bilerler. Bu içaly programmalar filmlerdäki robotlar ýaly gönümel fiziki zeper ýetirmeselerem, olardan has agyr we gorkunç jenaýatlara sebäp bolup bilýär. Tehnologiýa asrynda jahan uruşlary tanklar ýa-da agyr ýaragylary bilen däl, eýsem olar wiruslar we